KK ci ralkap vialte khi minung zariat hrawng khi kan si tiah kan ruah i zariat hrawng khi salai te khan kan ruah kan maun maun in thimi khi hrawng khi ton ni khi chungah khi kanmah hakha thlatlang holh a hmangmi hi zathum kan tling hnga maw ti zong hi Biahal nih ke um ngaimi cu si. Kan tling ham a ti. Man hal ahcun a har ngai. Haman amah khan kho cu silo. Amah pumpak te kan biahal i mim lo tiah kan ti. Mucu hrawng cu kan si i, siseh Patalian One hi keimah ka umnak le panchawng ka leimi ṭawng pai Hmiokpai te hmiokpai lei ah khin si i a hlan ah cu khampat an rak um i khampat nih khan uh, a ruang a phunphun ruang ah si lai cu an van kan chuah tak i kanmah le panchawng lei kam ah khin battalion one kan chiah hna i cu chung ah cun uh, kanmah Hakha an um Thlantlang an um Senthang Hakha peng ah Senthang an um Tidim an um Mizo an um Falam an um Cucu baṭa le ngan tiah kan chiahmi hna cu si i annih khi minung sawmriat in zakhat karlak hrawng an si lai tiah kan ruah hna. Baṭa le ngan khi mu anmah ka rawng in an chim ahcun na fiang deuh hnga. Macucu kan si. Macun khi vilei vialte khi kan le miohpain lei ka ti lai cu tu kanmah lei tahan in khampat lei kan ummi minung vialte khi Matunak fian van chim ka duhmi cu Falam le Mizo le ti dim an tam kanmah Hakha Tatlang hi kan tlawm a ngai i Falam le Tidim Mizo pawl hi tu tiang keimah ka ṭuan chungah hin cun anmah sin i phaisa fangkhat te zong ah lut rih lo in ka ruah keimah nih khin cun mu kanmah Hakha Tatlang ah ti lo ti hin cu lut rih lo anmah nih khi anmah lei kan har ngai Eidin tiang zong an har ngaimi khi si ka theih ko hna. Sihmanhsehlaw a phoih isi kan si tikah uh, keimah pumpak ka bawmh ka duh hna ma khin bawp khol onak caan tampi kan um. A ruang cu makha ka bawmh hna ruangah khin a tampi kan riantuanak ah khin uh, avan avan horsuan hnga dingmi khi tampi um ton tik da khin khatlei kamah cun aza ka zang an fak ngai ton ve kan ralkap pawl khi mu. Cun api na ka pacalian tu Battalion thu hi kawl lawng te an si i two person hi Laimi pakhat hnih te an tel ruat te khin ka ruah keimah nih khin cun mu damter cu kawl lawng te uh, a simi an si timi kha uh, van chim ka duhmi si mi cu kale hrawng ummi thu man kale karlak kawl pawl khi mu tam deuh cu mi khi an si ruah te khin ka ruah ma cun battalion 3 hi uh, Laimi kan tling hoi mi khin uh, mindat zong na tel ruwa ka ti zangian an na tel Hakha Thlantlang peng vialte khi an i tel. Mi khi battalion tari deuh khi an si. A ṭhawng zong an ṭhawng ngai. An i hruai ning zong a ṭha ngai ti hin kan ruah i kanmah nih kan i bochan ngai ngai mi battalion le an i tel ṭhiammi si. Cu bantuk in battalion 4 khi uh, 50-50 an si. Kawl pawl sawm nga. Kanmah Chin ai timi holh phun zakip ai cawhmi khi mu. Mi khi ah khin cun a tampi kanmah nih kan theih tawk le mi tribal pawl khi tam tuk an van um hoi ve hoi cang ka lan ah khin cun kan theih ka theih lawng kan theih tawk ding lawng khan si ti lo phun zakip ai chaw mi le kawl khi kawl le chin tiah kan ti mi chung ah khan 50 50 hrawng an lai ti kha kan mah nih kan ruah khawh mi si ma cun battalion 5 hi kawl bak an si yawn si nih khe Uh, Kawl bak an si, Buddha zong an si fawn. An nih kha Laimi, kanmah nih Chin tiah kan timi hi an i tel lo. Cun, Battalion 6 khi Chin an si, keimah ka tlung i keimah kan i chawn i, an holh cu Senthang holh si, anmah cu Buddha si. Ka zong ka hmuh bal lomi, ka theih bal lomi, ai tel vemi si. tuahkan ko battalion sik kan ngeih mi hna pawl khi anmah cu Laimi bak an si ko an holh zong kha Lai holh bak si ko naten an ni cu boda an si maka kha kanmah battalion sik khin si anmah nih khin hmailei ah khin tampi mi khi nih khin zei ka ti lai miolin chet ti mi ruah channak tam tuk van kan pek khawh ka ti lai cu ti battalion five le six pawl le umtu ka zoh ning cun two pawl umtu ka zoh ning khin cun battalion seven hi tidim bak an si ani cu tidim an si bawmh na ka bochan bak hna mi khi an si ve anmah khi uh, secretary kan ruahnak ka chimh ton ning sia ka cun uh, CNA CNA ve kan direct bak kan ti di ma ai pe tlai mi khi anmah khi a si ve men lai te khin ka keimang ning ka ru e bawm kan bochan bak mi hna se tu kan operation zong ah hin batak ten atang mi uh, an si hna ma cho battalion uh, battalion sti lo in siyin ten an thai ton mi CD CDF siyin an ti mi kan an thai ton lai Me khike kan mah CDF khike cu ni in dang ah va chuak ko uh, nai nga yi ya an her ko te an ti cha in dang an chuak ter mi hna si e a hana ja kan ma CDF khike ci bata le na rak tel min se ko siman se la kan um nak hun le an ni ke tlang lai chin le leiwa hil le ya kal min stika kan tlang chung lai kal min stika khin uh, nai nga yi ya an khike chu an ma cha kan tha deu kan ti siman se lon hin ni te kanal tuk nak an tel kanmah tang te nawl ngei ten hin te an, an, an pengmi hmun khat te ah uh, riantuan ti te pengmi kan si battalion ei zong khan va si ok ko nak hen an an tu an tu lo ca khan battalion 7 tiang kha kanmah kan um official ten cun laten siin khi kanmah KKG in in dang ah tha ten kan chuahter mi hna si timi kha uh, makhatiang kha kanmah KKG pawl kan chol chaknak he pehtlai in te mipi nen van theih hnga lak ding ah uh, mu chu chung ah cun an kan ti ton mi KK cu nan nan biapi tuk cun KKG cu miphun vialte nan tling uh, Chinmi vialte nan mah bantuk i hruai usulaw a ṭha tuk hnga tiah nan kan mifim pawl nih an chim peng mikruat kho te kan bochanmi nih an chim peng ko nan hin hin ni tiang kan dir hmun a tu zan tiang kan dir hmun khi van zoh ulaw o te khin ka van fiang pa ve ko latin minung timi cu uh, pathian nih damnak kan pe selaw Biachim na caan cu um ve te ko lai te kan hoi ruah ko. Keimah nih khin cun sihmanhsehlaw khati tikah minung a tlet khon selo sihmanhsehlaw a dikmi bia kha chim caan a phan te ko lai ti khi uh, ruahchannak tampi ka ngeih ve ko. Ka zawn ahcun kannih cu ramthum na um kan si ko i uh, homit homit hma zong kha i zoh herh lo caan zong kha phan ve te lai i tulio kan dirhmun ah hin cun rak kan bawm u zong ah nan kan bawm hlei lo i rak kan bawm hlau ti zong anen kan bawm hlei lo i nihin ni hi mi tiang hi kan si peng ko i a, a herh ahcun hmailei ahcun chim caan zong khi um ve te ko hnga lo mo ti zong cu tampi uh, kai ruah keimah pumpak in ka ngaihchiatnak tampi um ka lungai lawmhnak tampi um ve ko sihmanhsehlaw Chin miphun ta ai ti ve ko mi Laitlang ca zong a si ah CNA CDF ca zong a si ah ka si khawh chung tiang in uh, ka si khawh tiang tein hin ni tiang ah kan tang peng ko kanmah le dirhmun cio kan tang peng ko naten kanmah KKG operation aluan ciami kum thum vialte chung a laitlang lei ka dohnak ah kan hmu chunmi phaisa fang khat fang hnih te hmang in CDF KKG cu lai miphun Chin miphun pei kan si cu Chinland Defense Force te pei kan ti cu Chinland ka dohnak ah kan kal lo tiah kan ti kan i zuam peng i kan ngaih chiah vi vialte hmang bak in kan tuah peng ko mi kanmah hmun le hma operation kan tuah tikah mihi lawng homo kan si timi khi cu a van fiang ngai ko tuah hin a ruang cu a herh si ahcun mipi sin zongah public zongah a herh si cun nounce kan tuah te ko lai holiday zet cu kan bop holiday zet cu kan bop ti hi cu Hnawng kan tuah ve te ko lai i makhan hu tu anok set tuai da ra lai ti mi tu chu chim ok tu va tha lo e nai ngai yi ti mi chu nai ngai yi vi su ko e sman se lo mi pi ne kan thai piak ding mi chu keima hi nai ngai yi tama ka se lo supporter rival te nai ngai yi tama kan um lo Kannih cu dothlennak chungte a ṭuanmi sawsawh men khi kan si ko. Tahchun ah kan dothlennak kha Pathian nih a kan umpi sullam va dih sehlaw a dih ko lai. Kan min zong nan thei ti lo. Cun kanmah zong nih nihin ni tiang keimah pumpak a nen support a tuahtu kan nau le vialte support kan pek hna kan si kho chung te nihin ni tiang rian kan ṭuanmi ah khan anmah nih zeitik hmanh credit nih kan pek lai zong khi expectation ruahchannak kai ngei bal lo. hmailei zongah kai ngei lai lo cu bantukin a luan ciami Chinland Club chung i rian kan ṭuan lio zongah Chin miphun nih hi bantukin credit bantuk te pawl hna uh, miat hnata kawl holh in cun miat hnata an kan pek te lai timi ruahchannak expectation ka ngei bal lo tu ka tuahmi cung zong ka ngei bal lo Cu mipi nih nan thawhmi phaisa zong he keimah hi president hi term hnihnak ka tuan cang i cu chungah nan mipi nih nan phaisa thawhmi phaisa fangkhat a kalnak theih na duh cun rak ka hal u tiah ai chalan ngam bak vemi ka si ko. Kai chalan ngam bak ko. Mihi ti kai chalan chan ka kan nau le zong ka ti hna i CEC upa le kanmah meeting kan tu ai kan nau le pawl kan sik ton hna ning hi tua ka mipi ne thai se law nan lung a dong lai kan nau lo an lung dok cang ning si sihmanhsehlaw kan nau le an lung dong lo a ruang cu zeidah kan tuah ti mi khan a thai an kan duh zeidah kan mah nih kan duh mi si zeidah kan mah nih hitin tuah hna se ti kan duh mi hi si ti mi kha an mah an fian tuk caan hin ni tiangah do ngai te le rem ngai ten meeting uh, hi ti project kan kal lai ti kan tuah ko sihmanhsehlaw me song tlot bantuk bi ruo hoi ti bantuk kala chu kan ruan ai khat lo mi tam tuk um ruang chu kan ni chu midang bantuk kan thong mi minung kan si lo Tuah Chin miphun nih kan i ngaihmi kan i bochan ngaimi a phui a si kawl holh in cun a phu pawl minung vialte nih zeizat an an an in bawmh cang hna timi kha rak kan hal dih law ka duh ngai na ta chim caan zong salem rih law kan hal dih hlah a caan phan te ko lai kan thazaang kha ka hoi chim duhmi cu ki mikhi tluk khin uh, kawlte ni ane chet an ti kan thazaang a dernak kan dernak hmun te khi um ko na tein kan nau len lung dong lo cun sporter keimah zong ka lung dong lo kan lei ka chim cang kan ma opa upa paul deuh long a chung rian tuan mi kan ton na cun tutan operation ah hin zet da kan di ti ma zong ka chim cang ka chim duhmi cu mipi nih phaisa nan pekmi hi alaka si lo ṭha tin a tlaknak hmun te kan tlakter kan duhnak hmun paoh vorh rawk zau in a chiami kan si lo mipi na rak thei bak cu cu mi hi ruangah hin hi tluk KKG nih ya mi tu tluk operation te manung sakan pali te nan lak chang tua lak ding min nan tim tu ri me phaisa nan ngei ma zai nan kan ti men lai a chung a lut mi tu ah ka chim lengmang mi pawl kan miphun dothlennak ah a chung bak ah ai telmi minung sin tam tuk kan chim cang an theih tuk lai tu ah khin zeitindah kan kal zeitindah process kan kal zeitindah kan nau le kan i chawnh biak kan zaangfak tuk hna sihmanhsehlaw kan zaangfak an mah pakhat pahnih zaangfak ruangah kan i tinh mi direction a pial hnga ding kan duh lo caah anmah le kanmah karlak ah tampi bialnak tampi um sihmasal anmah nan kan theihthiam ve kanmah kan theihthiam ve kan chim pengmi cu mipi nih phaisa a thawhmi fangkhat hi nan lak paktidinak ah kal hlah seh kan ralkap hna baka kal seh kan i titmi tlamtlin hmuhnak ding hmun ah kal seh ti kha kan nih cu za za fokat mi kan si ko a ruang cu mu cu mu cu tin kan fokat lo si cun operation he kan tuah khoi lo a fiak te chim ko ahcun aluan cemi zarh khat chungah hin hakha kan au chinlung media kan au chithil aro platform ah kan au i mi hi chung vialte nan thawhmi phaisa online nan rong hmuh lai thazing kip tuah rok zau o operation tuah kho mi dir mun thazang kan ngei mo ti ngei lo ti mi rok tuah ko operation kan tuah liam hote ma khalong asu chi achun kan tuah hlan i kan rok au ton mi kha khin te ko nan i fiang tuk lai Na cu mipi hna a kan zoh te hnga dingmi nan si zong a kan zoh lai dingmi nan si zong ah rak thei bak ko kan i cu kai kai cu keimah le keimah kai challenge peng Chin ai te miphun sin i rian tuan mi popo ah cun kanmah nih commitment kan ngeih lengah kan ngeih chiah chawwa tam tuk te he kanmah nih pek masat a hau Macu cu zei ruang la kan tuah ti cun kan ram a that rih lo ruangah kan tuah mi si corruption timi kan doh peng ruangah kan tuah ding sa ko nipi nian kan fial cute kan te la kha ai che chim hla kawlram kan tlun hma ta mipi nian nan thomi phasa kan hmang lo he kan nau le sin kan kala hen van lawng an rak kan don nak zong kan ma phaisa kan hman o ti fia dang an chim na kan meeting tu na mun po kan ma phaisa kan hman o mipi nian nan thomi phaisa pakhat kan hmang lo he su kan challenge na kai ma ni ka tu mi sa kan challenge mak na rok thayo Cacu mipi nih nan thawhmi phaisa hi nan duhnak hmunte a tla ko ta kaw. Khakha a ka bia a fak pa sual men lai ka ti la hi pol ka chim an cun a caan han ka bia fak sual ton le kei he bichim kai ral ring lo ngak chia ka kum zong ngak chia mo su chu ka thei lo hi pol an ka tui kho ton mi pi ne ro ka thei thiam lo ka chu ma ka chu reality te kan chim hna Yan reality te si cha cun kan dothlennak kong ah zarhkhat chung i uh, tu ah kan i bochan mi hna Hakha, Thantlang, CNA, CNF, Chinlung Media kanmah platform ah kan au mi vialte hihi kan nih hin hin ni tiang ah keimah nih ka ṭuan chung kum thum chung ah cun anmah i hmun khatte a kal bak mi kan si ko caah hin phehthuh ding um lo ka harnak zong ka chimh hna ka fawinak zong ka chimh hna ka theih mi zong ka chimh ka rak ka chim ve ka ti hna an ka chimh bak ve ko tu ah hin kanmah pathum pali hi chu mun khat te rian tuan pengmi kan si ko cha hin kan ning azak lo hmai le zong ah kan ning zak hlei lo sihmanh se law operation kan tuah cuahmah lio ko i kan hmuh mi vialte mipi sin in zeitluk kan da lai tlang minung nih Chin Hill chungah a ummi minung nih zeitluk in than an kan pek timi cu kanmah CDF KK ci tlang aunak Facebook page ah na dong hmuh te lai nan rak hmuh te lai i aw ziah kan miphun ca he me lawng nih maw kan miphun hi nan chuah tiah nan rak hmuh tikah khan nan rak ti te lai i a luan cia mi zong ah khan a rak chuak bal lo ti zong ka rak thei chih theo cacin cia kan piak khawh dih hna tu ah hin kha caah khan nan kanmah nih cun nanmah miphun Chin hil bantuk kan ruah peng ko nain nanmah Chin hil a ummi Laitlang a ummi nih kanmah bantuk kan ruat viau lo ti kan duh a ruang cu a luan ciami kum chungah ka chim cang kha kannih cu Chinland Defense Force kan i ti ko caah Chinland Defense Force kan i ti ko caah hin Laitlang lai kahdohnak hmun poah CNA CNF nih a hruai operation a tuahnak hmun ah kan i tel lonak hmun hi a tlawm te lai theih tawk ah cu kan i tel viarte kai ruah ka philh sual cu cun a tlawm te lai tiah ka chim ngam pakhat nih dah ti lo cu a ruang cu nanmah mipi nih thawlo thawlo ka pi a kan chiah lo e kan kan tuah dingmi responsibility ah ai tel vemi minung kan si ti kha ninni tiang kan ruah peng ca hin tu kanmah khekhe ci nih kan kalpi cuahmah mi major operation zong ah hin laitlang lai ummi khuanu khuapa bochan mi nu le pa mi kan mirum kan million bochan awk tlak minung vialte nanmah responsibility si ve ko ti kan ruah caah ninni tiang hin thlan ah kan au kha kha kan au chilung mi le kan au e tu he dok nak sa chang e kan ma ni kan program ning in chun hale chu kan au than te ko lai e kan au la lo ti ka chim du nak sa lo khin kan ma program ning adok nak sa chang ko e mi pi ni zai thlup tiang in da nan rok kan bom ti mi ke chu kan phaisa alang ve te ko lai e khatu ka chu mai la ya mai la ya va sa ko challenge chu salo sihmanhsehlaw zeitluk in kanmah nih kan in ruah hna ning in kan ruat ve maw timi tu cu van i fiang ngai te ko lai timi te kha cucu challenge bantukin te van chim ka duhmi si kai lawm